Nkorokoirere oyombe kobua, ambwowa na isiko nteneine, namenyire ere omochie oye emiaka emenge korwa naiborete.

teri kooroki orwere gose mboro. Moise gwanchoka iga morigererie amagoma are rogorari, erio neng'iti yare korigigwa ororo ching'iti twaitire ching'iti mpaka twaikiri sita bono. Nare gosaba iga, kamoranche onye mwanyabanto, otakonyare onye ne edeni yago mbwate, ontebi ngoakane egere nyore omorembe. Nabo nare goika. Aya, chaka eng'iti entang'ani. Omwana one omoke Tiga gocha nyomba okonyora eng'iti egosoa gochia erumu yane. Akanyeita akaira agatindeka. Naende chinsa chinke rituko erio eri riarenge ri'esabato, naende agacha, riria agosoa gochia nyomba naende akanyora eng'iti ende ere sitting room ego ekonya kogenda genda iga, nere akayeita akaira agatindeka. Juzi iga omorugi one iga acha, akanyora eng'iti eko eka ekaru korwa kerama igoro ekagwa onse. akarigia omomura one omonene rirorio ri akanyeita, naende ake naende okonyora ring'iti ende rituko eri eri, naende akarangeria omwana akanyeita. Na inche nkarwa ase ebenyete bosongo ngacha, obotuko obo riria mbekeire omorero ngocha goeta saa mbiri na nusu nkorora eng'iti egoeta omorango igoro, nkayeita. Eng'iti ya omoerio nere eye omoroche, abana abaamate bachete na na omwana one, bagacha konyeita mpaka bakaomora bako konyeriba mpaka bagacha konyora amaogo ime. Inche ase amarieta aye nankore Hussein Wairari, na omogaka one orenge koera ase amang'ana ayio, twabire na ogokumia ase eng'encho y'amang'ana ayio ching'iti echi twanyorire ching'iti isita, chiatoeire obwoba ase omochie oyo omogima korwa abana mpaka twensi, bono nabo tobwate obwoba obonge, mpaka ntori korara ase enyomba eyio. Bono kwarenge gosaba ng'a gaki, onye tobwate edeni ya omonto ase twaye twagoseire, tiga twabere, aiche ata tari tomoakane erinde naintwe tonyore omorembe tosoe ase enyomba eyio, tobe tobe okomenya botambe buna tomenyete. Nabo narenge goika erio. Ee buna bono iga, nimenyeti ase enyomba eyio, nigo nang'anye korwa ororo, nkorara ase enyomba ya omoamate ase eng'encho y'obwoba. Ekero naria gosaba rende, nainche ng'ebe omorembe, korwa ase enyomba ase edinini. Nkoorere omwaka bwenka eye, iga ndentete ense eye emiaka isini na nane, otinyokane nana korora amang'ana buna aya gese, Omwana oyo bono okonairwe ebinto ebi iga gose onde okababekerete iga aria omwana one ogatama. Bono ebinto ebi biabuchire oo, kera engaki ng'a ching'iti ching'iti, ochia gocha mpaka ase bakorara naende, bono nainche ngosaba, gaki onde nkagoserete tiga totebi, tomoakane atoe omorembe ase enka eye yane, na enkong'u ere, ase eng'encho ya emenyama eyio. Yabeire mpaka ching'iti isano na emo chigotoka ase enyu erumu yokorara. Gaki nasabire rende amaabera ase oyo togosere ngoserete nonye ninche, antebi mwakane atotigane. Ase amarieta nkoro Margaret Ogembu, oyo iga ase obokong'u bore ching'iti chikona gotoka, omwana ominto. Bono nabo tokumetie eng'iti yaito twe ya omoiso inche nanyoikerana, nkanyora ekorigigwa, yarenge amaomo ime, bagatagura enyomba, mpaka egasoa inse, bagacha konyora gochia amaomo ime. Bono nabo tore na ogokumia ng'a eng'iti eke kere bono enke eye, ching'iti echi chiaitiruboire iga, mpaka chiaikire isano emo. Oko nogokumia, na rero oto otomerete ng'a abanto bonsi pi, mbang'anyete bakagenda ekanisa, monto taiyo ore isiko ya ekanisa, onye na oborogi, etogoteba ng'a omonto tiga atige oborogi, ang'anye agende ekanisa, kera omonto ochiire ekanisa. amatuko aya, borogi mboiyo bono iga naende bono iga. Onye mwanyabanto otogosaba ng'a atige ebinto binga buna ebi, arue omorembe, omonto arare nyomba mwaye chitoro chiaye, tabaseti koangaika, bono oko na okoangaika. Onye mwanyabanto atigere iga, aa abanto bande omorembe. Eng'iti y'omoerio inche omonyene naitete eyo yarenge igoro aa. Bono eye omoerio pi yatogete, eyo yatogete ase amaomo aye, bagatagora, bagacha konyora ase ere bakanyita. Na tikerorekana, gaki Nyasae ageetie gekogera ebi nebirecha bikare gocha omochie oyo. Nanyire emiaka eye yonsi, gento eke titwanya gokerora, na tikianya kororekana mpaka, eke na ekegeni giachire, mpaka abanto ba Nyakenyoro bagekumeti. Togosaba, gaki geete. ntoke ntokerora na tokegikeri. Inche Samarieta nkorokwa Dekira Nyaboke, omogaka one akorokwa Omanga. Ninde omogambi ase clan elder ase enka eye iga, nabo tore na ogokumia, egekogera intwe ntitwanyara korora binto ebi egesa twanywometie gocha iga iga. Bono egento torasabe ase enka eye iga na amasabo amanene. anyare koba gakoremia abana aba baito. Nyasae aikie okoboko kwaye, aikaranse ase enka eye iga, aremie abana aba baito, babe mbagotwara obwoba mono ase eng'encho y'ebinto ebi iga. Bono na amasabo torabe tokobabucheria, ebi abere bikoreta obwoba ase enka yabo, nabo bakumete na barabwo, lakini rende saitani nabo are ororo naende agenderete gotara. Tiga tosabe Nyasae abakonye, abae oboremu boisaine. Nabo ndaitoreria, monto ogakara ororo, ekogera intwe tobwati intwe obomanyi naende ntomanyeti. Nigo togosaba ng'a gaki ebinto ebi bieterwe ne chingaki, anchere abana aba nabarabwo batware obosibore kore. Igwaa, igwaa, nigo twacha ng'orong'oro goika ase enka y'abaamate aba iga. Aya naro amakumia nogoichana okonene kwagendereire ase enka eyika. Amarwaire nigo abasongererete, goika obwo ababwachire bono nigo basabire omongu onyare kogitera omochie oyo iga. Onye onde bwensi kero kende ogokora amang'ana aya y'obwabunu ase noboka baranyare gosikera rimo rioka, nigo basabire ng'a yaye onde bwensi ogokora amang'ana aya atotigane, tonyare gochia bumba na koria rigoko ri'emioro, erinde naintwe tonyare komenya nomorembe buna abanto bande bakomenya. Abwo abwo nigo baragire ekiara ring'ana eri na goteba abanto bonsi tiga bagende chikanisa, erinde amang'ana ekabira aya etirwe ne chingaki, erinde banyare komenya nomorembe. Ekirambauti kiarwo ase obotuki bwaye kiarigereirie omochie Nyasae yachiire amagoro ayabere.